Dir Dammen an Dir Häre vun der Press, mir kënne leider am Moment keng Pressekonferenz am klassesche Sënn maachen, Dofir muss mer op aner technesch Moyenen zréckgräifen. Mir sinn awer, mir soen awer Merci, dass Der, dass Der ageschalt hutt. Ech presentéieren eng Kéier kuerz d'Leit, déi ronderëm mech sëtzen. Dat ass d'Chantal Gauntrell, Vizepresidentin vum Syndikat Gesondheet a Sozialwiese vum OGBL, an den Thomas Klein, de President vum Syndikat Gesondheet a Sozialwiese. Fir d'alleréischt wëlle mer emol all de Leit e grousse Merci ausschwätzen, déi um Terrain schaffen. Merci fir hiren Asaz, dee si all all Dag leeschten. Si sinn déi, déi an éischter Linn eis den de Réck fräi halen zu där haiteger Zäit. A si hunn eisen déifste Respekt an eis eis déif Unerkennung verdéngt. Si sinn et och déi, op déi mer elo musse lauschteren. Si sinn déi, déi elo musse gehéiert ginn, deene mer mussen d'Wuert ginn, wann et drëms geet, fir iwwert de Gesondheetssecteur ze schwätzen, fir déi richteg Léieren aus dëser Kris ze zéien. Den OGBL als gréissten Organisatioun vum Salariat vum Gesondheets a Fleegesecteur ass hei hiert Sproochrohr. Déi lescht Deeg ass d'Thema vun enger Primm op den Dësch bruet ginn. Eng Primm, dat Thema ass ëmmer méi opkomm. Mir wëllen dozou soen, datt déi Leit dobaussen sech esou eng Primm verdéngt hunn an dat jiddereen, deen déi Maschinn hei um Rullen hält an säin Deel dozou bäidréit, dass mer kënne funktionéieren an där Kris hei. An dat geet vun der Botzfra iwwert administratiivt Personal bis hin zu de verschiddene Gesondheetsberuffler, déi direkt um Bett vun de Patiente schaffen a sech ëm déi krank Leit këmmeren. Et ass allerdéngs net eng Primm, déi dëse Leit wäerte Réck fräihalen an Zukunft, mee besser Aarbechtskonditiounen. Eise Gesondheetssystem brauch hei keng Plooschter a Form vun esou enger Primm, mee déifgräifend Mesuren, déi mussen ergraff gi fir Léisungen op Problemer ze fannen, déi scho laang bestinn a wou den OGBL och scho laang drop opmierksam mécht. Et ass keen Drénkgeld, wat eis wäert besser Aarbechtskonditiounen, mat deem mer eis kënne besser Aarbechtskonditiounen kafen. Ech denken, zu där heiter Zäit ass et wichteg, déi richteg Léieren aus der Kris ze zéien. An den Haaptsujet dovunner ass, dass eise Gesondheetssystem muss an öffentlecher Hand bleiwen a mer och déi öffentlech Logik musse weiderhin ausbauen an Zukunft. Ech denken, privat kommerziell Iwwerleeungen hunn an eisem Secteur näischt verluer an déi féieren och onweigerlech zu enger Zweeklassemedezin, wou mer elo dat beschten, de beschte Beweis dofir hunn, dass mer dat net, dass mer dat net wëllen an net, net kënne verantworten an enger Gesellschaft. E grousse Problem, mat deem d'Leit ëmmer scho konfrontéiert sinn an deen elo un d'Iwwerfläch nach vill méi geréit, dat ass dee vum Personalmangel um Terrain. D'Leit si konfrontéiert mat engem grousse Personalmangel. Mir funktionéieren an zu normalen Zäite schonn um absolutte Minimum. D'Leit kréien eng administrativ Laascht, eng Dokumentatiounsaarbecht, déi ëmmer méi, ëmmer méi staark gëtt, déi ëmmer méi, déi ëmmer méi, méi, wéi soll ech soen, ëmmer méi, ëmmer méi un Importenz kritt um Terrain. A mir vergiessen awer dobäi déi essentiell Tâchen um Bett, déi ee leider net ka quantitativ moossen, mee déi wichteg si fir eng héichwäerteg Fleeg kënnen ze garantéieren de Leit dobaussen. Mir mierken elo zu der haiteger Zäit, datt mer ëmmer um Minimum funktionéiert hunn. Mir mierken, datt et scho virdrun net duergaangen ass an elo zu esou enger Krisesituatioun, an esou enger Krisesituatioun muss mer higoen a muss mer zréckgräifen op Leit, déi an der Préretraite sinn Leit, déi schonn pensionéiert sinn, déi schonn e puer Joer net méi am Beruff geschafft hunn, déi mer elo erëm mussen nei forméieren, wou mer elo net d'Zäit hunn an d'Energie an d'Moyen, fir déi Leit elo kuerzfristeg kënnen opzestellen. An de Fait, dass mer elo mussen op déi Leit zréckgräifen an déi Leit zréckrufe fir um Terrain Asaz ze weisen, weist, dass et am Fong am Normalfall schonn net duergeet vir an hannen, dass mer am Normalfall schonn op der Feld stréinen an dass mer méi Leit um Terrain brauchen. Mir gräifen och op Studenten zeréck. Dat heescht, mir ginn d'Leit elo lénks a riets sichen. An ech denken, dat ass de beschte Beweis dofir, dass mer deen heite Problem als éischt mussen no der Kris ugoen an engem Personalmangel entgéintwierken a méi Leit op den Terrain musse kréien. Dat kann een iwwer verschidde Weeër maachen. Mir fuerdere ganz kloer an deem dote Kontext en Iwwerschaffe vun den Dotatioune, vun den Dotatiounsmechanismen, wéi déi gerechent ginn um Terrain, dat heescht am Spidolswiessel, am Spidolswiese wou mer keng keng Personaldotatiounen hunn, keng Standarddotatiounen hunn, mussen der agefouert ginn. Mir fuerderen hei ganz kloer Standarddotatiounen. Dat ka kee Minimum sinn, dat mussen Dotatiounen sinn, déi gerechtfertegt sinn, déi duergi fir um Terrain kënnen eng eng héichwäerteg Fleeg kënnen ze leeschten an déi Aarbecht gutt kënnen ze maachen an och ëm de Fokus op déi eigentlech den eigentlech Kontakt mam Patient an op déi eigentlech wichteg Facteuren an deem Beruff hei kënnen ze leeën. Ech denken an deene Beräicher wéi an der Assurance dépendance, wou mer, wou mer Personaldotatiounen hunn, wou et der ginn, ass et eben, ass et dringend, se z'iwwerschaffen, muss mer onbedéngt higoen an déi Mechanismen do no enken nei bedenken an nei berechnen, fir d'Leit och hei kënne besser opzestellen am ganze Soinsberäich, an de Maisons de soins an am Soins à domicile geet et och vir an hannen net duer. Do brauche mer och méi Fleegepersonal, mir brauche méi Leit um Terrain, déi déi kënnen deen Apparat hei garantéieren an déi Fleeg dobausse kënne leeschten. Dës Standarddotatioune, wann een déi aféiert um Terrain am Spidolswiesen, déi mussen natierlech un zwee Facteure gebonne ginn. Dat muss engersäits muss dat e Schlëssel sinn, deen dee bestëmmt, wéi vill Leit mer brauchen. Dat kann un eng Bettenzuel gebonne ginn, dat heescht, jee no wéi vill Better Mer hunn an engem Service dann eng Zuel vum Schlëssel definéieren. Da muss awer och en zweete Volet berücksichtegt, also do muss och en zweete Volet berücksichtegt ginn, an zwar dee vun de Qualifikatiounen. Dat heescht, do muss mer och definéieren, jee no Service, wéi vill Leit mer brauche vu wéi enger Qualifikatioun. Wéi gesot, dat musse Standarddotatioune sinn. Dat ka kee Minimum sinn, well mir gesinn elo grad dobaussen, dass et net duergeet, wa mer ëmmer just um Minimum fueren a wa mer alles ëmmer just op de Minimum ausrechnen, a soen, a soen dann, da si mer gutt opgestallt, well dann gesi mer et elo, da kënnen mer keng grouss a keng kleng Katastrophen ugoen, wann eng, wann eng usteet. Also dann huelt een ëmmer d'Bild vum, vum Pompjee, ne. Also mir brauchen och dobausse genuch Pompjeeën, fir e grousst Feier ze läschen, wann eng Kéier eent do ass, an net nëmme fir kleng Feiere kënnen ze bewältegen. Dat heescht, mir musse genuch Leit um Terrain hunn, fir kënnen eng, eng Katastroph oder eng Krisesituatioun kënnen ze, ze meeschteren. Dowéinst Standarddotatiounen, déi no deenen doten zwee Facteure mussen definéiert ginn an ausgerechent ginn. Dat ass eng ganz kloer Fuerderung, déi mir stellen, an dat ass, denken ech, ass och den éischten, den éischte Volet, dee mer mussen ugoen, wa mer erëm an enger einigermoossen normaler Situatioun eis erëmfannen an doriwwer diskutéieren. An do muss einfach op d'Leit gelauschert ginn, déi um Terrain schaffen, well si sinn déi un der éischter Linn. An dat gesi mer elo besser wéi nach ni. Also, mir, dat war eis nach ni esou kloer wéi haut, denken ech. dass mer deene Leit mussen nolauscheren an och do net kënnen permanent op privat, kommerziell, extern Beroder zréckgräifen, fir eise Gesondheetssystem ze definéieren an opzestelle fir d'Zukunft. Doriwwer eraus, denken ech, ass e wichtege Facteur, wann een iwwert e Personalmangel schwätzt, brauche mer natierlech genuch Leit an genuch Leit kréie mer, andeems mer se, andeems mer se ausbilden. Dat heescht, d'Ausbildung vun de Gesondheetsberuffer ass e wichtege Facteur. déi mer musse berücksichtegen. Mir mussen déi Ausbildung attraktiv gestalten. Déi Ausbildung muss mer esou gestalten, dass se Sënn ergëtt als Ganzt. Déi Ausbildung muss mer esou gestalten, dass den Accès vereinfacht gëtt oder dass mer se attraktiv maache fir nei Leit, fir jonk Leit, déi motivéiert si fir sech fir déi heite Beruffer ze entscheeden. Dat ass op der enger Säit d'Ausbildung u sech, den Accès fir déi verschidde. fir déi verschidden Etüden ze maachen. Dat ass op der anerer Säit awer och nach eng Kéier, an do nach eng Kéier gräifen ech erëm dat op, wat ech scho gesot hunn, dat heescht d'Aarbechtskonditiounen um Terrain. Mir kënnen net hunn, datt do Studenten demotivéiert erausginn, esoubal wéi se eng Kéier Stage um Terrain gemaach hunn, well se mierken, datt et do en enormen Drock gëtt, deen entsteet, well mer net, well mer net genuch Leit hunn a well d'Aarbechtskonditiounen

eis Gesondheetsberuffler, d'Ausbildung vun de Gesondheetsberuffler och do op en Niveau bréngen, wou mer international kënnen eis op e gemeinsamen Nenner setzen. Dowéinst fuerdere mir och e Bachelor-Master-System fir d'Gesondheetsberuffler, wat elo d'Infirmieren, d'Infirmiers spécialisés zum Beispill ugeet, awer och doriwwer eraus. Mir denken awer och, dass et wichteg ass an deem heite Kontext fir e kohärenten, e kohärent Bauwierk do opzebauen, dat heescht eppes wat e staarkt Fundament huet, eppes wat, wat kohärent fonctionnéiert, eppes wou mer, wou mer soen, dat ergëtt Sënn am Ganzen. Et huet kee Wäert sech elo eng Berufsgrupp erauszepicken an ze soen, okay déi do, do maache mer elo eppes un der Ausbildung, mee dat huet, Auswierkungen op de gesamten, op de gesamte Konstrukt. Dowéinst denke mer och, dass et wichtig ass fir déi Beruffer, déi, déi, déi, déi, déi vun der Ausbildung hier do drënner sinn, fir do z'évitéieren, dass do Lächer entstinn oder, oder, oder, also, jo, Lächer entstinn, fir do z'évitéieren, dass mer do da manner gutt opgestallt sinn, muss mer higoen a muss mer och déi Beruffer revaloriséieren, muss mer och déi besser opstellen an deenen och eng, eng Reform vun der Ausbildung an eng gutt Ausbildung garantéiere kënnen, fir an fir déi Fleeg hei kënnen propper ze leeschten op engem Terrain, wou wéi iwwerall Digitalisatioun ëmmer méi e wichtege Facteur gëtt, eng Medezin, déi sech schnell entwéckelt, wou nei Attributiounen dobäi kommen, wou d'Leit einfach musse fit sinn a gutt forméiert sinn, och fir kënnen um Terrain ze fonctionnéieren. Ech soen et nach eng Kéier, ech hunn et elo scho e puermol gesot, mee ech soen et nach eng Kéier, dass dat heiten, déi heite Situatioun de beschte Beweis ass dofir, dass mer gutt, qualitativ gutt ausgebilte Soignant brauchen an dass mer der genuch brauchen um Terrain. Also d'Ausbildung, denken ech, ass e wichtege Facteur, deen op déi heiten zwee Voleten zeréckgräift, dat heescht engersäits, wou mer en Accès méi einfach maache fir fir méi Leit an déi Ausbildungsberuffer do eran ze kréien, op der anerer Säit awer och d'Beruffer u sech méi attraktiv maachen an doduerch natierlech d'Aarbechtskonditiounen kënne mat verbesseren an och gutt opgestallte, gutt ausgebilte Leit héi um Terrain hunn, fir wann, also fir den Normalfall souwisou schonn, wou d'Gesondheetswiesen d'Réckgrat vun der Gesellschaft bilt, an awer och natierlech zu, wann eng Katastroph opkënnt oder wann eng Krisesituatioun virkënnt, fir da kënnen, fir dann net mussen do kuerzfristeg eis Gedanken ze maachen, wéi mer do kënne funktionéieren, mee dass mer e staarke System hunn, e staarken öffentleche Gesondheetssystem, dee ka standhalen, wann eng kéier eng aussergewéinlech Situatioun optrëtt. Doriwwer eraus muss mer och soen, dass et, dass et, mir schwätzen hei iwwert, iwwert de Gesondheets-, de Fleege-, de Sozialsektor, dat heescht dee ganzen, dee ganze Volet an et kann och net sinn, dass am Moment mer soen, déi Leit, déi, déi si wichteg an déi sinn, déi, déi hunn déi Unerkennung iergendwou verdéngt, mee, mee déi Leit, déi brauchen alleguerte gutt Aarbechtskonditiounen. AEW, dofir, et kann net sinn, Ech soen, et kann net sinn am Moment, datt een, deen an enger Maison de soins liewe rett, datt deen aner Aarbechtskonditiounen, aner Lounbedéngungen huet wéi een, deen an enger Klinik liewe rett. Ech denken, déi sinn alleguerte wichteg, zumools an enger Situatioun, wéi mer se elo hunn. Déi Leit sinn alleguerte wichteg um Terrain, mir brauche se. An déi Leit missten och alleguerten déi nämmlecht Aarbechtskonditiounen hunn. Dowéinst hei och nach eng Kéier d'Fuerderung vum OGBL ganz kloer fir d'Aféierung vun engem Kollektivvertrag fir de gesamte Gesondheetspflege a Sozialsecteur, wien dobaussen ass. Ech denken do och ass et wichteg ze erwähnen, dass eng Upassung ni kann eng Benodeelegung vun iergend engem dobausse bedeiten. Dat heescht, dat muss eng Upassung no uewe sinn. Mir mussen eis hei staark opstellen, och op deem heite Punkt, a mir musse soen, okay, déi Leit, déi hunn alleguerten, brauche se en eenheetleche Kollektivvertrag, dee staark ass an dee sech am Fong no deenen ieweschte Modalitéiten orientéiert. An do muss mer dann déi verschidde Modalitéite vun anere Kollektivverträg dann no uewen, no uewe verbesseren, ganz kloer. Dat geet awer méi wäit, also ee Kollektivvertrag fir de System, fir de, fir de, fir de Gesondheets an Fleege an Sozialwiese geet méi wäit wéi elo ze soen, mir hunn zwee grouss Kollektivverträg an déi muss mer no uewen upassen. Mee dat muss mer och ausweiten. Ech menge mir gesinn och elo am Moment, wéi wichteg Laboe sinn, zum Beispill dobaussen an där heiter ganzer Diskussioun, déi Tester grad maachen, déi och op Héichtoure fonctionnéieren, fir kënnen an deem Ganze mat ze wierken an eis hei de Réck fräi ze halen. Dat Ganzt ass ee Secteur an eisen Aen an och do denke mer, dass Servicer, déi an der Vergaangenheet ausgelagert gouf, wou den OGBL sech ëmmer dogéint gewiert huet a wou mer ëmmer gesot hunn, dat dote féiert féiert zu enger zu enger kommerzieller Logik am am Secteur, déi déi einfach ëmmer au détriment vun der Qualitéit ass, déi mer wëlle garantéieren dobaussen, muss mer soen, mer mussen déi Servicer och erëm eranhuelen an deenen och déi nämmlecht Aarbechts a Lounbedéngungen kënne garantéieren. Dat heescht gläichzäiteg och, dass mer net elo kënnen higoen an nach weider auslageren. Dat heescht gläichzäiteg och, dass mer net kënnen higoen a elo soen, okay, elo huele mer nach méi Servicer eraus aus de Klinicken zum Beispill. Ech denken, et kann een och an deem heite Kontext iwwert eng Logik schwätzen, wou et vläicht Sënner gëtt, fir geographesch verschidde Servicer ze trennen, mee dat muss ëmmer ënnert der Leedung, dat muss ënnert enger ëffentlecher Logik lafen, dat muss ënnert der Leedung, ënnert der Responsabilitéit vun den Haiser lafen. Dat kann ni ausgelagert ginn u privat Entitéiten. Dat féiert onweigerlech, ech soen et nach eng Kéier, zu enger Zweeklassemedezin. A mir gesinn einfach elo am Moment, wéi wichteg et ass, e staarken ëffentlechen eng staark ëffentlech Logik hei ze hunn an déi weiderhin auszebauen. Sou, dat war et vu menger Säit. Ech soe scho mol villmools Merci. Ech wäert dann och elo nach d'Wuert ginn un den Thomas Klein, de President vum Syndikat, fir nach e puer Wierder un Iech ze riichten. Merci.
Gudd, von meiner Seite auch Bonjour an alle. Der Pit Bach hat ja in seiner Funktion schon ganz viel Details gegeben, informiert jetzt hier. Und ich wollt eigentlich abschließend noch ein paar Worte meinerseits auch noch mal soen, respektiv ne kleine Konklusion auch geben. Ich, eis Syndikat für den Gesundheits-, Pflege und Sozialsektor setzt sich seit vielen Jahren, um net zu sagen als seit Jahrzehnten, sehr intensiv halt eben für das Personal aus dem Sektor und für die Arbeitskonditionen ein.